Фарӕстӕм сӕр Загъта ма сын. Ӕцӕг уын зӕгъын, ам чи лӕууы, уыдонӕй иуӕй-иутӕ нӕ амӕлдзысты, цалынмӕ Хуыцауы Паддзахад хъомыс нӕ ӕрцӕугӕ феной, уӕдмӕ. Ӕхсӕз боны фӕстӕ Йесо йемӕ рахуыдта Петры, Иаковы ӕмӕ Иоанны, скодта сӕ бӕрзонд хохмӕ ӕмӕ уым уыдысты хибарӕй. Сӕ разы йӕ хуыз аивта, йӕ дарӕс сӕрттывта ӕмӕ йын фестади сӕнтурс. Зӕххыл иу адӕймагӕн дӕр хъуымац афтӕ сурс кӕнын йӕ бон нӕ бауыдзӕн. Фӕзындысты сӕм Илиа ӕмӕ Моисей ӕмӕ ныхас кодтой Йесоимӕ. Уӕд Петр загъта Йесойӕн: «Равви, ам кӕй стӕм, уый цы хорз у? Саразӕм ӕртӕ халагъуды, иу дӕуӕн, иу Моисейӕн, иу Илӕйӕн. Цы загътаид, уый нӕ зыдта, уымӕн ӕмӕ тынг фӕтарстысты. Ӕмӕ фӕзынд ӕврагъ, ӕрӕмбӕрзта сӕ ӕмӕ ӕврагъӕй райхъуысти хъӕлӕс.
Ай мӕ уарзон фырт у, хъусут ӕм!
Ахуыргӕнинӕгтӕ фӕйнӕрдӕм акастысты ӕмӕ никӕйуал ауыдтой. Ӕрмӕст ма Йесо баззади семӕ. Хохӕй куы рцӕйцыдысты, уӕд сын Йесо бафӕдзӕхста, цӕмӕй цы федтой, уый тыххӕй макӕмӕн радзурой, цалынмӕ Адӕймаджы Фырт мӕрдтӕй раста, уӕдмӕ. Йесойы фӕдзӕхст сӕ зӕрдыл бадардтой, кӕрӕдзи та фарстой, цы амоны мӕрдтӕй раст ын, зӕгъгӕ. Ӕмӕ йӕ бафарстой. Уӕдӕ динамонджытӕ цӕмӕн дзурынц, Чырыстийы размӕ Илийа хъуамӕ ӕрцӕуа, зӕгъгӕ? Йесо сын дзуапп радта.
Раст у. Раздӕр Илийа хъуамӕ ӕрцӕуа ӕмӕ ӕппӕт дӕр банывыл кӕна. Ӕмӕ уӕдӕ фыст цӕмӕн афтӕ зӕгъы, адӕймаджы фырт хъуамӕ бавзара бирӕ удхар ӕмӕ хынджылӕггаг фӕуа, зӕгъгӕ? Фӕлӕ уын зӕгъын, Илья ныридӕгӕн ӕрцыд ӕмӕ сӕ цы фӕндыд, уый йын бакодтой, фыст дзы куыд зӕгъа, афтӕ.
Иннӕ ахуыргӕнинӕгтӕм куы рцыдысты, уӕд сын сӕ алыварс федтой бирӕ адӕм, стӕй динамонджыты ахуыргӕнинӕгтимӕ быцӕугӕнгӕ. Адӕм Йесойы куыддӕр федтой, афтӕ се ппӕт дӕр скатай сты, згъордтой йӕм ӕмӕ йын салам лӕвӕрдтой. Йесо сӕ бафарста. «Цӕуыл у уӕ быцӕу?» Адӕмӕй йын иу дзуапп радта.
Ахуыргӕнӕг, ӕз дӕм ӕркодтон, ӕнӕзӕгъинаг кӕй багуымӕ кодта мӕ уыцы лӕппуйы. Кӕм ӕрцахсы, уымӕй зӕххыл ныццӕвы, ӕмӕ лӕппуйӕн йӕ комы фынг скӕлы, йӕ дӕндӕгты хъыс-хъысы сау нындзыг вӕййы. Дӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загътон, цӕмӕй рӕсугъд лимоны, фӕлӕ сӕ бон нӕ баци. Йесо дзуапп радта.
Ӕнӕуырнӕг фӕлтӕр кӕдмӕ уыдзынӕн уемӕ, кӕдмӕ уын быхсдзынӕн? Ӕрбакӕнут мӕм ӕй. Ӕмӕ йӕм ӕй ӕрбакодтой. Дӕлимон куыддӕр Йесойы ауыдта, афтӕ лӕппуйы йӕ гӕндзӕхтӕ цӕгъдыныл бафтыдта. Лӕппу адӕргъи зӕххыл ӕмӕ йӕ комы фынк калгӕйӕ ратул-батул кодта. Йесо йын бафарста йӕ фыды.
Рагӕй афтӕ у? Уый йын дзуапп радта.
Сывӕллонӕй нырмӕ дӕлимонӕй бирӕ хӕттытӕ ппӕрста арты ӕмӕ доны, цӕмӕй йӕ фесафа. Кӕд дӕ бон у, уӕд нын батӕригъӕд кӕн ӕмӕ нын баххуыс кӕн. Йесо йын загъта. Кӕд дӕ бон у зӕгъыс? Уырнӕгӕн ӕппӕтдӕр у йӕ бон. Лӕппуйы фыд цӕссыгкалгӕ уайтӕккӕ хъӕрӕй загъта: Уырны мӕ! Баххуыс кӕн мӕ лӕмӕгъ уырнындзинадӕн! Йесо адӕмы ӕрбацӕйзгъоргӕ куы федта, уӕд ӕнӕзӕгъинагӕн радта бардзырд. Ӕгомыгӕмӕ къуырма ут, ӕз дын зӕгъын, рацу уымӕй ӕмӕ дзы макуал бацу. Уӕд дӕлимон ныхъхъӕр кодта, тынг ныууыгъта лӕппуйы ӕмӕ дзы рацыд. Лӕппу мардау фӕци, ӕмӕ бирӕтӕ дзырдтой, амарди, зӕгъгӕ. Фӕлӕ йын Йесо схӕцыд йӕ къухыл, рабадын ӕй кодта, ӕмӕ лӕппу сыстад. Йесо хӕдзармӕ куы бацыд, уӕд ӕй йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ хибарӕй бафарстой. — Дӕлимоны расурын нӕ бон цалынмӕ баци? Йесо сын загъта. — Ацы уды мыггагӕн ӕрмӕст кувын ӕмӕ ком дарыны фӕрцы ис фӕсурӕн.
Рацыдысты уырдыгӕй ӕмӕ сӕ фӕндаг акодтой Галилейыл. Ӕрмӕст Йесой нӕ фӕндыд, уым кӕй ис, уый исчи базона. Уымӕн ӕмӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн амыдта ӕмӕ сын дзырдта.
Адӕймаджы фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕн адӕмы къухтӕм. Амардзысты йӕ, ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн. Фӕлӕ уыдон уыцы ныхӕстӕ не мбӕрстой, бафӕрсын та йӕ нӕ уӕндыдысты. Ӕрцыдысты Капернауммӕ. Хӕдзары куы уыдысты, уӕд сӕ Йесо бафарста. «Фӕндагыл цӕй тыххӕй быцӕу кодтат?» Уыдон ныхъхъус сты, уымӕн ӕмӕ фӕндагыл фӕбыцӕу сты, уӕлдӕр сӕ чи у, уый тыххӕй. Йесо ӕрбадти, басидти дыууадӕсмӕ ӕмӕ сын загъта: «Уӕлдӕр уӕвын кӕй фӕнды, уый ӕппӕтӕй дӕлдӕр уӕд, ӕмӕ лӕггад кӕнӕд алкӕмӕн дӕр». Стӕй сын сӕ размӕ ӕрбахуыдта сывӕллоны, ӕрбахъӕбыс ӕй кодта ӕмӕ сын загъта: «Ахӕм сывӕллӕттӕй иуыл мӕ номы сӕраппонд зӕрдиаг чи уа, уый мӕныл у зӕрдиаг. Мӕныл зӕрдиаг чи уа, уый та мӕныл зӕрдиаг нӕу, фӕлӕ мӕ рарвитӕгыл. Уӕд ын Иоанн загъта: Ахуыргӕнӕг, мах федтам, дӕ номӕй дӕлимонты чи ссуры, ахӕм адӕймаджы. Ӕмӕ йын бар нӕ лӕвӕрдтам, уымӕн ӕмӕ нӕ фӕдыл нӕ цӕуы. Йесо загъта: Ма йӕ хъыгдарут. Мӕ номӕй диссаг чи равдиса, уымӕн уый адыл мӕнӕ ӕвзӕр зӕгъын йӕ бон нӕ бауыдзӕн. Уымӕн ӕмӕ нӕ ныхмӕ чи нӕу, уый нӕ фарс у. Чырыстийы кӕй стут, уый тыххӕй уын мӕ номы сӕраппонд доны къус чи радта, уый, ӕцӕгуын зӕгъын, ӕнӕхӕрзиуӕгӕй нӕ баззайдзӕн. Фӕлӕ ацы кӕстӕртӕй, мӕнӕ лӕууӕнчытӕй иуыдӕр тӕригъӕды чи бафтауа, уымӕн йӕ бӕрзӕйыл куыройы фыд куы ӕрцауындзиккой ӕмӕ йӕ денджызы куы баппариккой, уӕд ын хуыздӕр уаид. Дӕ къух дын тӕригъӕды хос куы уа, уӕд ӕй акъуыр. Хуыздӕр дын уӕнгхъуагӕй цардмӕ бацӕуын, цӕйнӕфӕлтау дыууӕ къухимӕ зындоны ӕнӕхуысгардмӕ бацӕуай. Уым сӕ къуыдыр калм нӕ мӕлы ӕмӕ зард нӕ хуыссы. Ӕмӕ дын дӕ къах тӕригъӕды хос куы уа, уӕд ӕй акъуыр, хуыздӕр дын уӕнгхъуагӕй цардмӕ бацӕуын, цӕйнӕфӕлтау дӕ дыууӕ къахимӕ зындонмӕ баппӕрстӕуа. Уым сӕ къуыдыр калм нӕ мӕлы ӕмӕ дзы арт нӕ хуыссы. Ӕмӕ дын дӕ цӕст тӕригъӕды хос куы уа, уӕд ӕй фелвас, хуыздӕр дын у иу цӕстимӕ Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуын, цӕйнӕфӕлтау дӕ дыууӕ цӕстимӕ зындонмӕ баппӕрстӕуа. Уым сӕ къуыдыр калм нӕ мӕлы ӕмӕ дзы арт нӕ хуыссы. Уымӕн ӕмӕ алчидӕр фӕлвӕрд ӕрцӕудзӕн артӕй, Хуыцауӕн хаст нывонд цӕххӕй ссыгъдӕггӕнӕгау. Цӕхх хорз у, фӕлӕ цӕхх цӕхджын куы нӕ уа, уӕд ӕй цӕмӕй сцӕхджын кӕндзынӕ? Ӕдзӕхх ма ут ӕмӕ кӕрӕдзиимӕ цӕрут фидыдӕй.